Борын заманда димим, кайчандыр анык белмим, Яшәгән ди бер кошчык, ук канат, кызыл томшык. Гәүдәсе ырчык кына, йөргән ул очып кына. Киң дала куенында үләннәр куе җирдә. Матур оя корган ди, иркенлектә торган ди. Очыйм дисә, зәңгәр күк ачкан аңа киңлеген. Ризык дисә, бай дала биргән черки чебенен. Сусаганда ук канат очкан көмеш чишмәгә. Каршылаган тамчылар, хуш киләсең, эч әйдә. Нәфис каурый йоннарын сыйпап искән җилләр дә. Рәхәт булган кышчыкка туган үскән җирләрдә. Ел иртәсе язларда, җылы, якты җәйләрдә Таңсылукай офыкка кызыл бәрхет җәйгәндә. Сайрый икән ук канат, сөенеп таң нурына. Тыңлый икән тирә-як хәйран булып моңына. Хәтта җил дә исмәгән, җилбер-җилбер итмәгән, тирбәлмәгән үләннәр. Тыңлыйк аны, дигәннәр. Җырчы кошның тавышы көмеш кылдай чыңлаган. Ул, сәламләп таңнарны, яңа көнне зурлаган. Мактаган аяз күкне, туган җирнең киңлеген. Данлаган иркенлекне, яшәвенең хөрлеген. Еракта шул даладан, чыкмыйча таш каладан, бер явыз хан торган, ди, холкы яман булган, ди. Картлык баскан, күрәсең, беркөнне ул чирләгән, килми икән үләсе, чиргә дәва эзләгән. Доктор әйткән аңарга, Мөмкин шифа табарга, Киң дала куенында Үләннәр куе җирдә Яши бер җырчы кошчык, Ук канат, кызыл томшык. Бер тыңласаң тавышын, Китәр чирең сагышың. Доктор шулай карт ханның Күңеленә өмет керткән. Хан шунда ук чакыртып, вәзирләрен китерткән. Татыгыз ук канатны! дип боерган аларга. Җибәргәннәр мең кеше ирек кошын ауларга. Туксан тозак куйганнар, җитмеш хәйлә корганнар. Җиде көн һәм җиде төн Гел сагалап торганнар. Сигезенче таң атты. Тоттылар ук канатны. Әй явыз хан сөенде, кулы кошка үрелде. Кыш почмакка сыенды, бөтен дәрте сүрелде. Гел утырды боегып, тавышы юк, тыны юк. Чукый читлек тимерен, күккә карый тилмереп. Ә хан әйтә, Җимнең, ди, иң тәмлесен ашарсың. Кан ширбәте эчәрсең, сайрый-сайрый яшәрсең. Читлектәге кош хәлен ул хан ничек аңласын? Җырчы кошның иреге кадерлеме аңа соң? Белми хан ук канатның көчкә сулы шалганын, тели моңнар таратып, өзеп-өзеп сайравын. Ә тоткын кош читлектә, гүя, ханга үч итә. Тавышын да чыгармый. Ниһаять, хан чыдамый, чакыра баш вәзирен. Әйт син миңа хәзер, ди, ник бу кошчык сайрамый, хан хөрмәтен аңламый? Әйтә шунда баш вәзир. Ханым, җавабым әзер. Көмеш читлек ясатыйк. Көмеш бөртек ашатыйк. Куйыйк көмеш сарайга, Шунда, бәлки, сайрар да. Хан кыска тоткан эшне, Жәлләмәгән көмешне. О, шәп чыккан, ди малай. Яңа салынган сарай. Түшәмнәре көзге, ди. Чагылдыра күзне, ди. Идәне пыяла, ди, бастыңмы уала, ди. Вәзир әйткәнчә, кертеп куйганнар көмеш читлек. Кышны шунда илткәннәр, сайрар диеп көткәннәр. Атна узган, ай үткән. Сайрамаган ук канат. Ханның түземе беткән. Әйткән ул кошка карап, Читлеге дә көмештән. Шатланырга тиеш тә! Нигә хаман сайрамый, Хан хөрмәтен санламый? Шунда иң кече вәзир, Алдакчы, көнче вәзир, Хан янына килгән, ди, Аннан болай дигән, ди. Өлкән вәзирең ханым көлкегә калды тагын. Киңәш итәдер, имеш, сарае булсын көмеш. Ә ул кошның солтаным нәселе бик затлыдан. Сайратыйм дисәң аны, сарайны сал алтыннан. Хан боерган казнадан бар байлыкны алырга, алтын читлек ясарга, алтын сарай салырга. Аның бөтен әйткәнен җиткерәләр җиренә. Төн үтә дә көн үтә, алтын сарай өлгерә. Алып алтын читлекне, шул сарайга керәләр. Утырталар кошчыкны, һәм менә ни күрәләр. Кош утыра боегып, тавышы юк, тыны юк. Күз ачып та карамый. Алтының соң аңа ни? Ә ханның эче поша. Нәрсә җитми ди кошка? Нигә һаман сайрамый? Хан хөрмәтен санламый! Бар халыкны җыя ул һәм мондый шарт куя ул, Сайрата алсак ышны, арадан берәрегез Сорасын теләгәнен, мул булыр бүләгебез. Әйткәннәр аңа шунда, Тоткыннар арасында бер акыл иясе бар, Шул картны күрәсе бар. Китерделәр картны да алтын читлек янына. Аңлады ул, тоткын кош туган җирен сагына. Тулды әсир күңеле, яшь тыгылды күзенә. Үткәрде бит гомерен тоткынлыкта үзе дә. Әйтте, Рөхсәт итегез, тагын өч көн көтегез. Уй-фикерләп карармын, хикмәтен шәт табармын. Күк йөзендә өч тапкыр кояш чыгып баткан, ди. Шәфәкъ нурын балкытып, дүртенче таң аткан, ди. Уйлап йөргән әсир карт тоткын кошның язмышын. Сайрамыйча читлектә үлгән кошлар азмы соң? Аннан килгән сакчылар картны алып киткәннәр. Синең сүзне көтә дип хан янына керткәннәр. Тоткын әйткән, кышны сез ил буенча йөртегез. Ул яраткан далада таң атуын көтегез. Туган якның һавасын сулап кошчык җилләнер, онытып җан ярасын шунда сайрап җибәрер. Хан моңа ышанмаган, хак сүзгә охшамаган. Шулай да сыныйк дигән, юлга без чыгыйк дигән. Җигеп елгыр атларны, иң затлы юртакларны, шундук чыгып киткәннәр, бик күп җирләр үткәннәр. Ай узмаган, көн узган. Бик күп иярләр тузган. Болар барган да барган, бер заман атлар арган. Күбеккә батканнар ди, сузылып ятканнар ди. Ханның да хәле беткән, ул көчкә сулый икән. Чакырып алган картны. Әйт дигән, сүзең хакмы? Үтте инде ни заман, Ә кош сайрамый хаман. Алдасаң, бүген синең Дөньяда соңгы көнең. Кызма, хан дигән әсир. Ир булсаң, бул түземле. Йокларга ят тынычлап, Исеңдә тот сүземне. Таң атканда кызарып, Кошчык сайрар сызланып. Йөрәк өзгеч моңнарын Киң далага түгәр ул. Еллар буе күкрәккә Җыйган зарын сөйләр ул. Күктә тулган ай батты, Җирдә талгын җил исте. Кыштырдашып, үләннәр таң җиленә бил бөкте. Борыннарны кытыклап, әрем исе аңкыды. Ерак зәңгәр офыкта ап-ак сызык балкыды. Ул киңәйде, зурайды һәм тоташтан алланды. Ук канатын тоткын кош як-ягына каранды. Аның кызыл томшыгы керде ялкын төсенә, исердеме кышчыгым таңгы әрем исенә. Кайтты аңа элекке җитезлеге, дәртләре, борыны белән сыпырып, каурыйларын рәтләде, канатларын җилпеде, очарга дип сикерде. Тик читлеккә сугылып, төште мескен сыгылып. Йөрәк өзгеч тавышы сискәндерде даланы. Йоклый иде чатырда, ишетмәде хан аны. Читлегендә ук канат, әй елады сулыгып. Моңайдылар чәчәкләр җиргә кадәр сыгылып. Үләннәрнең керфеген энҗе бөртек чылатты. Тоткын кошның аһ-зары тирә-юньне уятты.

Үти алмыйм теләгең, кулым юк бит, беләсең. Җилгә зарым сөйлә син. Офтанып сайрый кошчык, җилләрдән сырый кошчык. Җилбер, җилбер җилгенем, читлегемне ач минем. Очим да синең белән ирек иркендә йөрим. Эй, таң җиле сызлана, Тоткын дусын кызгана, тик ачарга читлекне аңарда да көч җитми. Челтәр аша үтә җил, исеп ерак китә җил. Тоткын кошның аһ зарын дала буйлап йөртә җил. Хан йоклый чатырында, ике сакчы кырында. Әрле-бирле йөриләр, аны-моны күрмиләр. Карт чыккан булып тышка. Якынлаша да кошка ача читлек келәсен. Укканатны күрәм соң, кинәт атылып чыга, томанга кереп чума. Кул изи, әсир, дусым, гомерең озын булсын! Аның кырыс йөзендә шәфәкъ нурлары балкый, гайрәт сизеп үзендә чатырга таба атлый. Кычкыра сакчыларга, Уятыгыз ханны! ди. Үткәрмәсен йоклап ул шундый матур таңны! ди. Укканатның тавышын ишетмичә калыр, ди. Дала кошын, таң кошын ай күрер, көн алыр, ди. Сизенделәр сакчылар, хан да торды сикереп, аңарга буш читлекне җиткерделәр китереп. Ханның күзен кан басты, ул чакырды палачны. Кычкырып көлде тоткын. Ай-һай, хан, алдың котым! Үтертәм дисең мине? Шуны да белмисеңме? Әсирлек үлем инде, ә кеше кабат үлми. Куркасыңдыр, чөнки син көчсезлегең аңладың. Уймак хәтле кошны да буйсындыра алмадың. Соңгы сәламен картның таң җиле китте алып, Тапшырды ук канатка далада аны табып. Күтәрелде җырчы кош болытлардан биеккә, Батырлыкны мактарга, дан җырларга хөрлеккә. Хәзер дә киң далада. Яши, ди, кызыл томшык. Таң атканда һавада. Уйный, ди, очып-очып. Аның дәртле тавышы. Көмеш кылдай чыңлый, ди. Ул сәламләп ал таңны. Яңа көнне зурлый, ди. Мактый, ди, кояш нурын, Зәңгәр су аяз күкне, Данлый, ди, батырлыкны, Хөрлекне, иркенлекне.